mivhigo ya mafhungo a khothe na felicia mudau madekwana avhuḓi kha belran news hu tevhela news weekly court reports na mpho felicia mudau Hafha vhatevheli ri vha ri tshi khou vha ḓisela mafhungo oṱhe o ita ṱhoḓisa mafhungo fhano tshiṱirikini tsha Vhembe. Sanga misi ri vha ri tshi khou lavhelesa Musina, Makhado, Collins Tshavhane khathihi na Tholamela hune kha ri thome ngo lavhelesa mulandu muhulwane vhukuma we wa dzhena nga Mutshumbuluwo wa vhege yo fhelaho Ri khou lavhelesa mulandu wa muhumbulelwa ane a ḓivhea nga Sifundo Masindi we a ḓo ḓivhonadza phanḓa khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Thohoyandou hune khothe yo fhedzisela i tshi khou fhirisela phanḓa uyo mulandu nga ṅwambo wa uri mapholisa vha khou sumbedza zwauri vha khou ngo bvela phanḓa na u ita tsedzuluso malugana na bulayo ḽo iteaho. Ri tshi amba nga heḽi bulayo Ndi bulayo ḽe ḽa ḓo itea nga Ḽavhuṱanu ḽa fumbili ṱahe Ṱhangule gidi mbili fumbili ṱhanu musi muhumbulelwa wa miṅwaha ya fumbili a tshi ṱhavha a vhulaya mufunwa wawe nga lufhanga fhaḽa Yunivesithi ya Venḓa. Hune zwa zwino ri tshi lavhelesa uyu mulandu, muhumbulelwa ndi ane a bva vhuponi ha Miliwani nahone u khou baḓekanyiwa na bulayo ḽa u vhulaya mupondiwa ane a ḓivhea nga vhulondo Ṋeo Vhukalanga wa miṅwaha ya fumbili ane a bva fhaḽa vhuponi ha Tshitomboni. Zwo ralo, ri tshi lavhelesa mulandu uyu, ndi une wo pfukiselwa phanḓa u ya kha ḽa vhufumbili-rathi, ḽara gidi mbili fumbili ṱhanu. Kha ri fe musi vha tshiimiswa tsha Eyes of the Nation vha tshi bvisela khagala vhupfiwa havho malugana na uyu mulandu, Vho Jacqueline Kolonyane vha ya ṱalutshedza. The Eyes of the Nation expresses its deep condemnation of the horrific incident that occurred at the University of Venda on Friday, 29 August 2025. According to information

Ri bvela phanḓa khathihi na u khunyeledza New Sokili Court Reports ngo lavhelesa tsengo ya ramudzika a ḓivheaho vhukuma fhano tshiṱirikini tsha Vhembe nga maanḓesa fhano Venḓa hune muhumbulelwa avho vhane vha ḓivhea nga vho Bishop Roxley Masevhe vha ḓo ḓivhonadza phanḓa khothe lwo tou thoma khothe khulwane ya Ṱhohoyanḓou yo dzula u bva 34 kha ḓuvha ḽa matshelo. Muhumbulelwa, Vha Bishop Vho Roxley Fhaṱuwani Masevhe vha khou hweswa mulandu wa u tzhipa ṅwana wavho wa musidzana a si wa malofhani wa miṅwaha ya fumbili sumbe. Zwo ralo Vho Masevhe vha nnḓa nga beiḽi ya zwigidi zwa fumbili. Ri tshi lavhelesa hoyu mulandu, ndi mulandu une wo ḓo swika he wa bvisiwa kha miṅwe ya mitevhe ya u sengiwa khothe nga mulandu wa uri ho vha hu si na vhuṱanzi ho fhelelaho malugana na uyu mulandu zwa zwino vha tshi imiswa tsha Relman Foundation ndi vhone vho lwaho u dovha hafhu u vhuyedzedza uyu mulandu kha mitevhe ya milandu ya khothe ine ya khou tea u sengiwa kha ri dzula ro telela u pfa uri uyu mulandu u ḓo tshimbila nga nḓila ḓe matshelo khothe